Mähriban tomaşaçylar, indiki syýahatçylyk ugrumyz Ahal welaýatynyň Bäherden etraby. Elbetde, biz häzir Gökdepeden Bäherdene girilýän ýerde dur. Onda näme, geliň syýahatymyzyň çäklerine, bu etraba-da syýahat edeliň.
Bäherden hal dokmaçylygy bilen Ýurdumyzda bellidir, häzirki günde-de dokma dokamaklyk bu toprakda gelin-gyzlar tarapyndan dowam edýär. Gadymy toprak bolan Bäherdende bu gün biz Howata gowagy, Kärizler, Japbaklaryň galasy, şeýle-de Açmaç bahanasyna syýahat edip, birnäçe täsin we täsirli zatlary görýäris. Ynha, Biziň ýeňil ulagymyz dagyň äpet gowagynyň girelgesiniň öňünde gelip saklandy. Gowak bilen ýakyndan tanşalyň. Biz uzynlygy iki ýüz otuz metre, çuňlugy altmyş bäş metre barabar syrly ýerasty kölüniň garaňky gowagynyň içine girýäris. Gyralaryny öçükli çyralaryň jähegi çekilen gerimli, Basgançaklary ädim-ädim yzarlap, aşaklaryna düşýär. Eserdeňlik bilen demir basgançaklardan gowagyň jümmüşine aralaşyp barýarkaň, ylla diýersiň, özüňi gündogar halklarynyň baý ertekleriniň gahrymanlary öýdýärsiň. Hamala, ynha bir ýerden Alibabanyň we onuň kyrk garakçylarynyň san-sajaksyz baýlyklarynyn üstünden baraýjak ýaly kowata Hakykatdan hem türkmen topragynyň altyn hazynasy biz ahyr soňunda iň soňky üç ýüz ellinji basgançaga gadam goýýarys. Kölüň gyzgyn, jana şypaly suwy parahat çaýkanyp ýatyr. Gözümiz garaňkylyga öwrenişen badyna gowagyň juda giňliligi we beýikligi ünsüni özümize çekdi. Bu kölüň gözbaşy barada hiç hili maglumat ýok, sebäbi, ýagny synanyşymyz ýaly mähriban tomaşaçylar, Gowak, ýagny köli gitdigiçe gaýalarda dowam edýär. Köpleriň aýtmagyna görä, bu kölüň birikýän ýeri, ýagny Arçman şypahanasynda çykýan arçman suwy bilen hem baglanyşykly diýip aýdýarlar. Gowagyň içiniň howasy nemli bolmak bilen, bu ýerde, ýagny maslahat bermeklerine esasynda, suwa Düşýän adam ýigrimi minutdan kän suwuň içinde durmaly däl diýibem aýdylýar. Hem-de aýtmak isleýän zadym, mähriban tomaşaçylar, gowak suwy ýönekeý bir suw bolman, kükürtli munuň düzümi. Eýýäm gowagyň içine giren badyňa kükürt howasy gelip başlaýar. Syn etişiňiz ýaly bu ýeri gyş bolsun, tomus bolsun, ähli pasyl bolsun, suwy öz ýylylygyny belli bir derejede saklaýar. Şonuň üçinem bu ýeriň syýahatçylary Adamlary hemişe gelýärler we bu ýer gelim-gidimlidir. Kowata ýurdumyzyň iň bir täsin ýeri bolmak bilen, siziň hem ähliňizi bäherdene syýahata gelseňiz, Kowata gelmegiňiz maslahat berýär, sebäbi bu ýer diýseň täsirli. Gyşyn-ýazyn otuz üçden otuz sekiz gradusa çenli gyzgynlygy saklaýan suwa çümen badyňa garaňky gowaň içindedigi ýadyňdan çykýar. Kenara golaý ýerinde kölüň ortaja çuňlugy on metrden hem geçýär. Ýerasty kölüň suwy adamlaryň saglygyny dikeltmekde ýardam edýär, çünki ol ýyly kükürt wodorodly çeşmelerden gelip çykýar. Jana şypaly suwuň derdi, keselleri bejermekde uly ähmiýeti bar. Ol adamyň gan aýlanyşyny gowulandyrýar, gury agyra peýdaly. nerw ulgamyny rahatlandyrýar. Dürli maglumatlara görä, kowatanyň suwunda ýigrimi ýediden otuz sekize çenli bejeriş maddalary bar. Olaryň hataryna demir, kükürdiň, ýoduň, natriniň, kaliniň, magniniň, alýumininiň, bromyň atlary görkezmek bolýar.
Mähriban tomaşaçylar, ine şunuň bilen biz Kowata obagyna syýahadymyzy jemleýäs. Häzirki syýahatymyz siziň göwnüňize ýarandyr diýip umyt edýäs. Täsinlik dünýäsine gezelenç gutarsa-da, gören-bilenleriňden galan ýakymly ýatlamalar hemişelik ýadyňda galýar.
Mähriban tomaşaçylar, biz Bäherdeniň merkezinden birazrak uzagrakda ýerleşýän dag eteginde ýerleşýär. Bu ýerde gadymy ata-babalarymyzyň guran kärizleri ýerleşen, kärizler suw ulanmak ulgamynyň täsin bir görnüşi bolmak bilen, käriz gazýanlara, ýagny kärizi işleýän adamlara kärizgenler diýip atlandyrylýar. Ata-babalarymyzdan bize miras galan gadymy medeni gymmatlyklarymyzyň biri-de mundan Üç, bäş müň ýyl ozal güneşli türkmen ülkesindäki daglaryň damanasynda gurlan gadymy ýer asty suw ulgamy bolan kärizlerdir. Türkmen topragyndaky kärizler esasan-da Gojaköpek dagyň damanasynda biziň ata-babalarymyz tarapyndan gurlan ýer asty örän täsin suw ulgamydyr. Gadymy türkmenlerden örän üşükli adamlar dag damanasynda ýer asty Agyz suwlarynyň gorunyň bar ýerinde ýeriň üstünde gögerýän ösümlikleriň kömegi bilen çaklanypdyr. Şeýdip käriz gazyp, suw çykarmak üçin ygtybarly nokady kesgitlemegi başarypdyrlar. Mähriban tomaşaçylar, ine, kärizler Orta Aziýadaky Kawkaz döwletlerinde ýurtlarynda Ýagny dagyň eteginde, şol sanda-da daglyk ýerlerde gazylyp has-a meşhurlyga eýedir. Aşgabadyň, Gökdepäniň ýa bolmasa-da Bäherdeniň çäklerine birnäçe kärileriň gadymy döwürlerden bäri biziň günümize gelip ýetendigi barada maglumatlar bar. Geliň häzir bolsa kärizler barada käbir maglumatlary bileliň. Ine meniň häzirki oturan ýerim, siziň eşidiňiz ýaly kärizden suwuň ýeriň ýüzüne çykýan ýeri, bu ýere Jalawa diýip atlandyrylýar. Ýagny kärizleriň dik Depesinden dik guýular bolsa dikana diýip atlandyrylýar. Olaryň arasyndan suwlaryň geçýän ýerlerine bolsa söw diýip atlandyrylýar. Ine şular ýaly atlary bar. Durnanyň gözi ýaly dur diýilýän çeşme suwy ine şu suw. Birnäçe minerallara baý süýji suw, käbik suwy. Gadymy ata-babalarymyzdan biziň häzirki günümize miras galan kärizler Bäherden etrabynyň çäklerine, birnäçe obalaryna häzirki döwürde-de ulanyşdadyr. Bu ýerden oba ilaty we etrabyň adamlary suw içýärler, häzirki wagtda kärizleri arassalama işlerem Bäherden agyz suw ýagny müdirligi tarapyndan alnyp barylýan eken. Bäherden etrabyna syýahada gelseňiz, şu kärizler barada birnäçe zatlar görüň, biliň, mähriban tomaşaçylar. Ata-babalarymyzdan biziň häzirki günlerimize gelip ýeten bu kärizler biziň, ýagny bahasyna ýetip bolmajak mirasymyzdyr. Arçmana barýan her bir syýahatçynyň ünsüni çekýän tünçedäki ene şu galadyr. Syýahatymyzyň çäklerini artmana barýarkak, bizem bu gala degip, gala barada birnäçe zatlary görkezmek isledik, mähriban tomaşaçylar. Esasy maglumat bolsa, syýahatçylaryň iň ünsüni çekýän ýerleriň biri bu galada Japbaklar filminiň düşürilmegi esasynda bu gala has-da bäherden etrabynda meşhurlyga eýe bolupdyr.

Açman şypahanasy Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda, Aşgabat şäherinden günbatarda bir ýüz otuz kilometr uzaklykda, Köpetdagyň Degirmendag diýen ýeriniň eteginde deňiz derejesinden bir ýüz elli ýedi metr belentlikde ýerleşýär.
Mähriban tomaşaçylar, syýahat söýüjiler! Şypahana gelen ilki adamlar hasaba alyrýarlar we şypahananyň birinji ýerleşmek işleri ine şu ýerden başlanýar. Bu ýerde hünärmenler, ýagny wagt ýitirmezden dessine gelen adamlary hasaba alýarlar we şypahananyň kitapçasyny açyp berýärler. Mähriban tomaşaçylar, ilki otaga ýerleşilýär, soňra bolsa Gelen adamyň öz saglygyna görä anyklaýyş bölüminde, ýagny lukmanlaryň maslahat bermegine bejeriş işleri ýazylýar. Soňra bolsa bejeriş işlerine başlanýar. Ýylyň dört paslynda-da Arçman şypahanasyna gelip, saglygyňyzy berkidip bilýäňiz. Mähriban tomaşaçylar, gelen her bir adama ine şular ýaly ýagny şypahananyň depderçesi açylyp berilýän eken, şol sanada ýagny bejerginiň taryhy açylýar. Şol esasynda gelen adam özüniň saglygyny berkidip bilýär. Onda näme, geliň ilki bilen otaga ýerleşeliň. Şypahananyň otag şertleri bilen tanşalyň. Soňra bolsa şypahana barada gürrüň bereris. Syýahatymyzy alyp galyň. Mähriban tomaşaçylar, şypahananyň täze binasynyň dördünji gatynda ýerleşýär. Dört ýüz otuz birinji otagyň şertleri bilen tanşarys. Bu maşgala otagy bolmak bilen, Her bir geljek adamyň göwünden turaýjak otaglar şypahanada hödürlenýär. Ýagny şertler bilen tanşmak üçin otaga girýäs. Mähriban tomaşaçylar, ýagny tomusyň güni bu ýer diýseň salkyn, gyşyň güni bolsa ýyljajyk. Elbetde şypahana gelen adamlaryň göwünden turjak Bu otag özüniň bir adaty bezegligi bilen tapawutlanýar. Göz öňünde tutulan ähli zatlar şu ýere gelen adamlaryň hyzmatynda, ýagny şypahana geljek her bir adam özüne rahatlygyň goýnunda gowy dynç almaklary üçin hem mümkinçilikler döredilen. Bir müň dokuz ýüz elli birinji ýylda açylan Arçman şypahanasynyň taryhynda ençeme ýatda galyjy wakalar bolup geçýär. Ýöne ol özüniň hakyky ösüşini soňky ýyllarda şypahananyň täze binasy hormatly Prezidentimiz tarapyndan işe girizilenden soň eýe boldy. Tebigat tarapyndan döredilip, adam tarapyndan doly abadanlaşdyrylan Arçman şypahanasynyň häzirki günlerde bejeriş çäreleri hem-de dynç almak üçin örän amatly şertleri bar. Bu ýerde anyklaýyş, bejeriş bölümleri işleýär. Onuň tehniki taýdan abzalaşdyrylyşy häzirki zaman hassahanasynyň hiç bir birinden birjik-de pes gelmeýär. Ine, bu suw, ýagny hakyky arçmanyň çykýan, ýagny gorundan gelýär. turbalar arkaly şu ýerde bolsa adamlar gelip, özleriniň bellenen wagtlaryna gelip, şu ýerde arçmanyň mineral suwlaryny içýän ekenler. Bu suwlaryň jana melhemligi, arçmanyň suwy her bir gelýän adamlaryň özündäki kesellerini bejermäne ýakyndan ýardam berýär. Mähriban tomaşaçylar, Eger-de sizem Arçman şypahanasynda bolsaňyz, şu bina gelip, lukmanlaryň maslahat bermegi esasynda Arçmanyň mineral suwlaryndan içip bilersiňiz. Mähriban tomaşaçylar, bu ýerde esasy Arçmanyň mineral suwuny içmek bilen adamlar saglyklaryny berkitmän, ýagny şu şypahananyň tutýan meýdanynda gezelenç etmek arkaly, kükürtli wodorodly howadan dem alyp, öz saglyklaryny berkidip bilerler. Mähriban tomaşaçylar, umuman-da gezelenç edýäs welin, bu ýeriň bagy-bossanlygy, ajaýyp tebigaty dynç alýana şähdaçylyk berýär. Arçmanyň mineral suwy bu ýerlerden akyp geçmegi şu ýerdäki howada kükürtli wodorodyň köp bolmagyna ýardam edýär. Lukmanlaryň maslahat bermeginde Ýagny arçmanyň bu ýerlerine-de gezelenç etmek, ýagny adam saglygyna diýseň täsirli ekeni.